Fir-rokna li jmiss, se nagħtu ħarsa lejn arkeologi li taw għal kitba kreattiva u lejn kitba kreattiva li tistħarreġ l-imgħoddi misterjuż ta' pajjiżna. Kemm l-arkeoloġija preistorika ta' pajjiżna kif ukoll ilsienna huma żewġ punti ta' referenza importanti ħafna fit-tiswir tal-identità tagħna, fit-tiswir tal-identità lokali. U għaldaqstant huwa importanti ħafna li aħna bħala kritiċi Nagħtu ħarsa kritika lejn il-kitbiet bil-Malti u kif il-kittieba Maltin inqdew bil-wirt preistoriku tagħna sabiex joħolqu stejjer u poeżiji marbuta mal-arkeoloġija ta' pajjiżna. Fost l-arkeologi bikrin kien hemm uħud li kienu wkoll kittieba. Fost dawn insibu l-Patri Manwel Magri li kien wieħed mill-ewwel membri tal-Kumitat tal-Mużew tal-Arkeoloġija illi meta dan meta dan beda u kien rispettat ħafna u kien ukoll tant li kien fdat b'wieħed mill-iktar skavi importanti fil-gżejjer Maltin, dak tal-ipoġew ta' Ħal Saflieni. Però apparti hekk, Dun Manwel Magri kien ġabar ukoll numru ta' ħrejjef u materjal ieħor folkloristiku mill-gżejjer Maltin u mhux ġabarhom biss imma anke kitibhom u permezz ta' hekk għandna numru ta' ħrejjef illi l-probabilità kienet li kieku kien jintilfu, li kieku ma kienx għalih. U kien wieħed mill-ewwel studji etnografiċi ta' dan it-tip li saru fil-gżejjer Maltin. Kien hemm ukoll Sir Temi Zammit li kien direttur tal-mużewijiet, kien persunaġġ importanti ħafna fl-arkeoloġija Maltija il-għaliex minbarra li skava ħafna mis-siti arkeoloġiċi fil-gżejjer Maltin, mħabba li kien tabib, mediku, beda jdaħħal bil-mod il-mod il-metodu xjentifiku fl-arkeoloġija Maltija. Però barra minn dan, Temmi Zammit kien ukoll kittieb u ppubblika sensiela ta' novelli qosra fil-kotba tiegħu. Temmi Zammit kien ukoll iżomm djarji tal-iskaff u f'dawn id-djarji wkoll Kien jieħu notamenti interessanti anke dwar il-ħajja Maltija mill-aspett ta' kemm kienu jitħallsu, per eżempju, il-pagi tan-nies li kienu jgħinuh fl-iskavi arkeoloġiċi. Allura għandna informazzjoni wkoll interessanti minn dak l-aspett. U ġieli kien jiġbor ukoll xi informazzjoni mingħand in-nies li kien jiltaqa' magħhom waqt l-iskavi. Fost l-oħrajn insibu diversi poeti li kitbu li jispiraw ruħhom mill-arkeoloġija ta' Malta. Fost oħrajn insibu lil Dun Karm, il-poeta nazzjonali li kiteb poeżiji bħal Il-Musbieħ tal-Mużew jew Fil-Mużew u kiteb ukoll poeżiji li huma ispirati mnebbħa mill-katakombi u l-Professur Anthony Bonanno infatti għamel taħdita fuq l-element tal-arkeoloġija fil-poeżiji ta' Dun Karm. Tunkar ma kienx l-uniku poeta li tnebbaħ mill-arkeoloġija ta' pajjiżna, infatti għandna kitiba oħra bħal Ġorġ Pisani li f'poeżija partikolari jistħajjel sagrifiċċju uman fil-ġgantija t'Għawdex. Tajjeb ngħidu li m'hemmx evidenza ta' sagrifiċċji umani fit-tempji tagħna, Imma hawnhekk qegħdin naraw il-libertà kreattiva tal-kittieba li jinqdew b'dak li nsibu madwarna sabiex joħolqu dinja immaġinattiva għalihom. Minbarra l-kittieba romantiċi, għandna wkoll kittieba kontemporanji li jitnebbħu mill-arkeoloġija ta' pajjiżna bħal Norbert Buġeja pereżempju li għandu poeżija jisimha Imnajdra Blues kif ukoll Marlene Saliba li għandha antoloġija sħiħa li hija imnebbħa mill-arkeoloġija ta' pajjiżna li jisimha x-xbijat tal-antenati. Insibu wkoll bosta rumanzi u xogħlijiet oħra ta' proża li jitnebbħu mill-arkeoloġija tagħna. Fost l-oħrajn għandna Imħabba u Mibegħda ta' Ġużè Bonnici li jistħajjel din il-ġrajja ta' żmien il-Feniċi kif jiddiskrivija huwa stess kif isseħħ fost l-oħrajn f'postijiet bħal Tas-Silġ. Għandna wkoll kittieba bħal Killeen li f'rumanz bħal Tinsiex Publiju Stinsiex jistħajjel lil Malta fi żmien ir-Rumani u jibni ġrajja madwar dak kollu li kien iseħħ fi żmien ir-Rumani. Barra minn hekk għandna wkoll kittieba li jinqdew bil-wirt arkeoloġiku tagħna sabiex jistħajjlu iktar, sabiex ikunu iktar imaġinattivi u jibnu dinjiet ta' fantażija madwar dan il-wirt. Per eżempju, John Bonello fit-triloġija tal-allat jistħajja lilli t-tempji, bħall-imnajdra u ħaġar qim imma wkoll tempji oħra li huma inqas magħrufa bħal tal-qadi, iservu bħala portals għal dinjiet oħra, għal univers parallel għal tagħna. Kittieb ieħor li jinqeda bil-wirt arkeoloġiku tagħna huwa Killeen illi fir-rumanz L-Għafrit Jagħti ħarsa lejn riti sataniċi li kienu jittellgħu fi żmien il-kavallieri ġewwa Ħaġar Inn. Naħseb illi bħala pajjiż għandna nirrikonoxxu iktar is-sehem tal-arkeoloġija fil-letteratura tagħna u nħarsu iktar b'mod kritiku lejn dan il-qasam minħabba li huwa qasam illi lilna tana identità